Nes i basio hwnna, nes i gyrraedd 12.9. So ni wedi cael rhywun doi tŵr, ni wedi cyrraedd 13 sy'n excellent. Mae fi'n hapus hwnna, achos mae fe, mae fe rhyw 8 gwaith yn fwy na nes i rhywun ffilmio 3 mis yn ôl. Well done!
Waw, edrych lan fan'na. Pa mor ffit wyt ti, Nigel? Dim mor ffit a o'n i. Na? Na, ti myn' hen a t'mod ma' wnna'n galetach ti mod ond na ma' rai' bod ni'n neu' prawf ffitrwydd tair gwaith y flwy- oedd e'n bedwar gwaith y flwyddyn, tair gwaith y flwyddyn nawr so ma'... I bob un o'r dyfarnwyr a'r llemanwyr ag ati? S- bob un o'r dyfarnwr sy ar y panel rhyngwladol. T'mo' so ma' be' rwbeth i un deg chwech o ni gyd fi'n credu. Oce, be' allen ni ddysgwl o'r o'r raglen yna? Yym, bach o bopeth i ddweud y gwir, hanes

Nos Wener. Odi, nos Wener. Y dyn tu ôl i'r chwiban, achos wnaethon ni weld y teitl, a o'n i ddim yn cweit yn siŵr pwy oedd y dyn tu ôl i'r chwiban, felly wnaethon ni ffindo cwpl o syniadau. Dyma un o'r dynion tu ôl i'r chwiban o'n i'n meddwl oedd yn y rhaglen, sef Pierluigi Collina. Felly, nid fe yw'r dyn tu ôl i'r chwiban, ond mae yna un arall, felly dyma'r dyn arall tu ôl i'r chwiban, sef y Fat Controller. Er dyn tu ôl i'r oriawr fanna, ond mae yna chwiban rhywle fanna, felly o, o Thomas the Tank.

Cle mae 'na raffe, mae 'na gampfa, t'mod yn prawf- part o'r test cyn bo' ti'n mynd ar yy ar Gladiators t'mod ne- nes i drial 'na nes i ddim neud y cymal nesa wedyn na. Oce yym rwbeth arall mwy o mwy o Nigel Owens ar Esbrid Rec yy nos Wener ma' ma' Jonathan nôl. Ydi ma' Jonathan nôl ma' bwrw'r bar wedi yy Bwrw'r bar? Wedi dŵr a ti derfyn wedi bwrw'r bar ydi. A weud y gwir o'dd o'dd bwrw'r bar wedi mynd fwy a fwy tebyg i Jonathan fel oedd y cyfresu'n mynd mlaen ti'n gwybod felly yy a fi'n credu oedd y oedd pobl yn moyn cael rhaglen Jonathan nôl achos oedd e'n rhaglen eitha poblogedd a sdim byd sdim byd mlaen i weud y gwir ar noswener cyn cyn gêm y ryngwladol ti'n gwybod felly oedd yy oedd pawb yn disgwyl oedd penwythnos ryngwladol yn dechrau i weud y gwir gyda lot o bobl ar noswener pan oedd Jonathan mlaen felly mae'n nôl nawr. Yn ler i Siôn 'di gadael, paid gweud pwy sy yn ei le eto achos ma'r rhestr fer 'da ni fyn 'yn odd pwy odd 'di trio am y swydd felly dyna ni yym Margaret Williams,

So, dim wrth. Read through dim wrth yeah. a wedyn uh, ffilmo dim wrth, felly uh, look out bydd i. Okay, Mae'r tri o'n chi yn gystadleuol, ti, uh, Roland a Jonathan, ydych chi, tymod, felly chi'n mynd yn cystadlu i falle gael sylw, Alex, dwi'n neu chi yn gystadleuol, ydych chi? O, ddau ddim yn nawr, ti'n mynd rhoi arall yn. O, fydd... Dwi'n beth yn meddwl. Mae... O, ni wedi gwneud cwpl o PSCs yn barod yeah. lle ni'n cael ras ar y ar yr afon uh, Taff yn Gyrdydd, yeah. yn y Rowing Club yn Gyrdydd, felly bydd hwnna arno fi'n credu, cyn gêm y lloi bydd hwnna rodi gwene, felly bydd yn... Uh, okay. Pawb yn cael sioc fi'n credu, pwy sy'n ennill y ras na? Rai, eitha ni i holi yr, uh, wel, y cyhoedd, pwy o'n nhw'n lico, allan o'r tri yn hi, ohonoch chi, gwylio hwn.
Ella bod chi'n cael sialensau ar y rhaglen Jonathan, ond y sialens heddiw 'ma ydy, pa run o'r rhain mae pobl yn ei hoffi? Reit, pa run o rhain dach chi'n licio fwya? Roland.
Ww. O, swn i'n mynd allan am hwyl, swn i'n mynd efo... Roland.
Roland. Jonathan.
Jonathan dach chi'n mynd am?
Ie. Dim Nigel?